ɛtrɛ mmienu ne ne yiyimu ɔha aduonnwɔtwe nsia, pepa kyerɛ Whole Quran chapter 2 verse 186, Otumfoɔ Twedeampɔ Nyankopɔn ɔse, Sɛ Kɔmhyɛnie, sɛ m'akoa bi bisa wo nsɛm bi de fa me Otumfoɔ Twedeampɔ Nyankopɔn ho a, ka kyerɛ wɔn sɛ, Me, Nyankopɔn, mebɛn, efisɛ Nyankopɔn ne nkoa no bi wɔ hɔ a, Wɔn adwene sɛ Nyankopɔn, ɛsiane sɛ ɛsɛ Nyankopɔn wɔ soro nti no, wɔn adwene sɛ Nyankopɔn wɔmmɛn yɛn. Wɔn adwene sɛ sɛ wɔyɛ biribi a wɔsu frɛ Otumfoɔ Twedeampɔ Nyankopɔn a, wɔmmɛn yɛn nti no, ebia wɔnteɛ su frɛ no ntɛm, anaasɛ mpaebɔ no ntɛm, anaasɛ adesrɛdeɛ no wɔnteɛ ntɛm. Ɛno nti Otumfoɔ Twedeampɔ Nyankopɔn ka kyerɛ Ne Somafoɔ Kronkron Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ɔse, Kɔmhyɛni, sɛ ɛkɔba sɛ me nkoa no bisa wo, nsɛm bi de fa me Otumfoɔ Twedeampɔ Nyankopɔn ho a, wo deɛ ka kyerɛ wɔn sɛ mebɛn yie paa. Sɛ aba se wɔba bɔ mpaeɛ aso afrɛ me, wɔpɛ biribi afiri me Nyankopɔn nkyɛn a, ka kyerɛ wɔn sɛ me Nyankopɔn mebɛn wɔn yie paa. Otumfoɔ Twedeampɔ Nyankopɔn ɔse, Ujibu dawata da'i iza da'an. Me Otumfoɔ Twedeampɔ Nyankopɔn Mete sufrɛ, obi biara a ɔba bue n'ano aso afrɛ me no, akoa biara a ɔba bue n'ano aso afrɛ me Otumfoɔ Twedeampɔ Nyankopɔn Allah so, na ka kyerɛ Kɔmhyɛni Kronkron Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sɛ, Na sɛ adasamba anaasɛ me nkoa sɛ wɔn pɛ se mentie wɔn sufrɛ anaasɛ wɔn adesrɛdeɛ a, anaasɛ wɔn mpaebɔ a, nhyehyɛɛ da hɔ nom, sɛ wɔn tumi di saa nhyehyɛɛ no so a, aber biara a wɔn ba pagya wɔn nsa, aber biara a wɔn ba bue wɔn ano atonton me anaa sɛ wɔn aser adeɛ bi afre me nkyɛn no, mbɛyɛ ama wɔn wɔ mpofirem. Ɛne sɛ, wɔse, Falyastajibu li, ka kyerɛ me nkoa no sɛ, wɔn ntie me, walyu'minu bi, wɔn ntie me Nyankopɔn na wɔn ngye me ndi. Sɛ me Otumfoɔ Twedeampɔ Nyankopɔn meka nsɛm bi kyerɛ wɔn a, ɛwɔ se wɔn ntie na wɔn nfa yɛ adwuma, na ɛno akyi nso wɔn ngye me ndi sɛ me Nyankopɔn, me na me fata sɛ yɛnkoto nsɔre no. Ahoɔden Nyankopɔn, Ɔno nko ara na ɛfata sɛ yɛnkoto nsɔre no. Otumfoɔ Twedeampɔ Nyankopɔn, Ɔyɛ Befua, Otumfoɔ Twedeampɔ Nyankopɔn, abɔdeɛ bi a nni hɔ a ɛfata sɛ yɛnkoto nsɔre no. Enti Otumfoɔ Twedeampɔ Nyankopɔn, Ɔse sɛ. adasamma anaasɛ me nkoa e, sɛ mopɛ sɛ mentie mo mpaeɛbɔ a, aberɛ biara nhyehyɛɛ a ɛda hɔ ne sɛ mo nso montie me, me sufrɛ. Me sufrɛ ne sɛ, sɛ mekasa kyerɛ mo sɛ mensom, ɛɛ, monsom me Otumfoɔ Twedeampɔ Nyankopɔn nko a, ɛwɔ se mma momfa biribiara mmata me nsom me. Aberɛ biara a biribi bɛkyekyere mo, Ana sɛ biribi ba hia mu no, me, Otumfo Twedeampɔ Nyankopɔn, me nko ara na ɛfata se monsrɛ me, me nko ara na ɛfata se monkoto nsɔre me na monsrɛ ade a ahia mo. Ɛno nkyerɛ sɛ ebia ohia ɛɛ pure water wɔ obi nkyɛn a, ɛnde ɛkan ne kan gye sɛ wosrɛ Otumfo Nyankopɔn na wasane soro adi saa pure water no ade abrɛ wo anɛ sɛ wopɛ fa wo sidi frɛ obi nkyɛ nyɛ ɛno na yɛka because mpɛn pii yɛyɛ preaching a amanfoɔ bebre ɛsiane sɛ wɔn mpɛ sɛ wɔn nte nyamensam nti no wɔbɛte no wrong way wɔmfa naaso nkɔ as ɛɛ asam no so yɛpae kyerɛ a adeɛ biaa Wopɛ wɔ abrabɔ mu anaasɛ wɔ asetena mu, nyimpa dasani nntumi nnyɛ, abɔdeɛ bi nntumi nnyɛ, saman bi a nntumi nnyɛ, aligyini bi a nntumi nnyɛ, abɔdeɛ bi a yɛnntumi mmfa yɛn ani nhunu, wɔnntumi nnyɛ saa adeɛ no mma wo. Saa adeɛ no na ɛse ɛwɔ se womfa nto Otumfoɔ Twedeampɔ Nyankopɔn anim, Ɔno nko ara na Ɔyɛ Befoa, Ɔno nko ara na Ɔwɔ tumi a Ɔbɛtumi ayɛ saa adeɛ no ama wo. So obi wɔ wɔ ɛ wɔn Ghana cedi na ɔsrɛ sɛ oh mpakyɛ kyɛ me wɔn Ghana cedi a ɛno no nyɛ ɛno na ɛka mema wɔn mfantom baako woyɛ ohiani ɛna wabɔ brɛ no a ɛnkɔ yie wabɔ brɛ no a wohunu so wabɔ brɛ wabɔ brɛ no a wohunu ano ɛna wakɔ nyankoma ɛɛ ɔbo kani bi nkyɛn anasɛ ɛɛ odon ɛɛ odonsini bi nkyɛn Se wo pɛ se kan kan afewe wɔn ye nyankomade bi ma wo na wo nso wo nda Pajaro mu anase private car mu abra koro a saa nimpa no a wo kɔ ne nkyɛn no ɔno koraa mpo fie papa bi koraa mpo ɔnni bi. Ɔnni saa tumi no. Ɔbɛtemi ayɛ ama wo. Bɔnsam bɛtemi ayɛ ama wo. Ɔyɛ ma wo nso na sɛ Nyankopɔn ampata no na Nyankopɔn wɔndɔ wo wɔ wiase mu a na sɛ mpaebɔ no ɛba mu a na gyesɛ bɔnsam wayi wo afri Islam som mu afei deɛ na ɔsere ɔnim sɛ wanyɛ wo Allahu Akubar ɛnti saa deɛ seredeɛ no ana ɛse ɛwɔ se womfa nto Otumfoɔ twedeɛ Ampɔ Nyankopɔn anim ɔno nko ara na ɛwɔ se womfa saa deɛ seredeɛ no nto n'anim nsere no sɛ Nyankopɔn Mepɛ sika, Nyankopɔn, mepɛ apɔmuden, Nyankopɔn, mepɛ ba anaasɛ mepɛ ɔyere pa anaasɛ mepɛ agyapadeɛ. Bɔnsam bɛtumi ama ɔgyapadeɛ bɛ kan ho sɛ aweɛ no nkɔ yie mma wo. Aweɛ no bɔnsam wɔbɛyi wo afiri the fold of Islam anaasɛ wɔbɛyi wo afiri Islam som mu na akyɛrɛ no na ɔte hɔ na ɔsere. Bɔnsam bɛtumi asa ɔyareɛ nanso wɔwie ayaresa no a na afei de na ɔte hɔ na ɔsere, ɔnim sɛ wɔawie o. Enti sɛ ɛdu saa mpɛmpɛnso no a, ɛwɔ se yɛma yɛn mpaebɔ mu yɛ den na yɛmfa saa tumi no mfa nhyɛ Otumfoɔ Twereampɔ Nyankopɔn nsam na ɔnyɛ mma yɛn. Otumfoɔ Nyankopɔn, wɔmma wo sika a wɔnda ne wo ka bio. Otumfoɔ Nyankopɔn, wɔnsa wo yare a wɔnka se fa sei mmra. Otumfoɔ Twereampɔ Nyankopɔn, wonni ba. W'awo asan ayɛ din, w'anante bɛyɛ mfe bebree, fifty years, eighty years, Nyankopɔn sɛ ɔbɔ mpaeɛ na sɛ wɔyɛ wo adom na wɔma wo ba a, wɔnsa ndane wo ka se mamma wo ba na ba tua me ka anase mba gye se mba gye se. Na sɛ wo nim Nyankopɔn koraa w'anfa amma wo na sɛ bɔ eh wo kɔ bɔnsa nkyɛn koraa mpo a anyɛ adeɛ a ade no bɛyɛ yie gye sɛ deɛ Nyankopɔn w'ama ho kwan.

Na me, metie obi biara a ɔbabue n'ano aso frɛ me biara no, metie saa nnepa no. Abere biara a obi babue n'ano, m'akoa biara babue n'ano aso afrɛ me no, metie saa akoa no. Na nhyehyɛe a ɛda hɔ ne sɛ, condition a ɛda hɔ ne sɛ, wɔn nso wɔntie me na wɔngye me ndi, sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛnyɛ akwantene. Otumfoɔ Twedeampɔ Nyankopɔn ɛkasa wɔ Surat Al-Anfal, Otumfoɔ Twedeampɔ Nyankopɔn ɔse, Ya ayuha lazina amanu stajibu lillahi wa li rasuli iza da'akum lima yuhyikum. Ɔse agyedifoɔ ee, sɛ ɛkɔba sɛ Otumfoɔ Twedeampɔ Nyankopɔn ɔne ne Somafoɔ no to nsa frɛ mo a, ɛwɔ sɛ montie, ɛwɔ sɛ montu anammɔn nkɔ saa frɛ no. Sɛ wɔto nsa frɛ mo de kɔ nneɛma a ɛbɛma mo nkwa, nneɛma a ɛbɛma mo nkwagyeɛ a, ɛwɔ sɛ montie. Otumfo Kyerɛwpɔn Nyankopɔn wɔ so frɛ adesamma kɔ Aljanna. Saa ara nso na N'asomafo no nyinaa, anaasɛ Ne Somafo Kɔmhyɛni Kronkron Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wɔn nso wɔbɔ adesamma nkaeɛ, wɔ so frɛ adesamma kɔ Nyankopɔn nkyɛn sɛnea ɛbɛyɛ da nkwa mma atemmuada wɔn bɛnyɛ Soro Aheman anaasɛ Heaven turo, Eden turo mu. Ɛno nti, bere bi a ɔtomfo Twede Ampɔn Nyankopɔn bɛto nsa afrɛ me ne wo mmienu no, ɔtomfo Twede Ampɔn Nyankopɔn ɔse yɛntie ne so frɛ no. Sɛ ɛba saa deɛ a, ade biara a yɛ so yɛbɛpagya yɛn nsa anasɛ yɛbɛsrɛ afrɛ ɔtomfo Twede Ampɔn Nyankopɔn nkyɛn no, ɔno nso ɔbɛyɛ dɛn? Ɔbɛtie yɛn. Allahu Akubar. Ɔtomfo Twede Ampɔn Nyankopɔn wɔma yɛn nteaseɛ. Kɛse na Otumfoɔ Twedeampɔ Nyankopɔn adeɛ ɛbɛyɛ ɛsɛn wɔ haw, kɔdaandaa, ɛsɛn mu nsuo ɛwɔ yɛn abrabɔ mu, Nyankopɔn ɔmbɔ yɛn ho bɛn. Sɛ wo kɔ Hadisi ɛɛ bi mu a, Ibn Abbas O Nyankopɔn N'asomdwoeɛ ne Ne nhyira nka wɔn, Kɔmhyɛni Kronkron Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam da korɔ bi na Abdullah bin Abbas na wɔn tu anamɔn ɛkɔ baabi, ɛnti, Sɛn na saa hadis no kɔ? An Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma qala, Kuntu khalfa Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, Ɔse, me Ibn Abbas da koro na mewɔ Kɔmhyɛni Kronkron Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akyi. Na kyerɛ sɛ akokodamfoɔ no yɛ Sharh, anaasɛ wɔn yɛ nkyerɛkyerɛmu sɛ na wɔte aboa so na wɔkɔ, wɔtwe wɔn ho kɔ bea bi. Fakɔɔlɛ ya agulaam, ana kɔmhyɛni kɔnkɔn Muhammad sallallahu alaihi wasallam wɔka kyerɛɛ Ibn Abbas sɛ, O abɛmoa yi, inni mu'allimuka kalimatin, me mebɛkyerɛ wo Nyankopɔn nsɛm bi, ihfazillah yahfazuka, bɔ Nyankopɔn nsɛm ho bɛn, bɔ Nyankopɔn nhyehyɛɛ ho bɛn, sɛ wobɔ Nyankopɔn nhyehyɛɛ ho bɛn a, wobɔ Nyankopɔn mbra ho bɛn a, yahfazillahu, sɛ wobɔ Nyankopɔn nhyehyɛɛ, ihfazillah, na anka literal meaning nye Nyankopɔn ho ban. Nso nyimpa dasa no wonntumi mmbɔ Nyankopɔn ho ban. Ana akokodamfo no yɛ saa hadisi no nkyerɛkyerɛ dze, Nyankopɔn, sɛ wɔbɔbɔ Nyankopɔn ne amr anasɛ ne nhyehyɛɛ, ne mbra, ne mbransɛm a ɛwɔ Qur'aan mu anasɛ hadisi mu anasɛ deɛ ɛwɔ Babre mu anaa deɛ wɔde asɛne ade abrɛ akɔmhyefɔ no nyinaa no, sɛ wɔbɔ ho ban a, Nyankopɔn nso bɛkɔ so abɔ wɔn ho ban. Enti kɔmhyɛni se, Ihfaz llah yahfazuka, Wobɔ Nyankopɔn ne mmra ho ban a, Nyankopɔn bɛbɔ wo ho ban. Ana ɔse, Ihfaz llah tajiduhu tujahaka, Sɛ wobɔ Nyankopɔn ne mmra anasɛ ne nhyehyɛeɛ ho ban a, Otumfoɔ Twedeampɔ Nyankopɔn wobɛhunu se bere biara wɔko tia w'atamfoɔ de boa wo. Bere biara wobɛhunu se Nyankopɔn wɔ w'anim. Bere biara wɔbɛhu sɛ Nyankopɔn ade bi a ɛbɛyɛ sintɔ anaasɛ ɔhaw wɔ wɔn abrabɔ mu no, wɔbɛhu sɛ Nyankopɔn bere biara no na ɔko tia saa nneɛma no de ma wɔn, na ɔbɔ wɔn ho ban. Nkɔmhyɛni Kɔnkɔn Muhammad sallallâhu alaihi wa sallam angyina hɔ, ɔtoaa afotuo no so, ɔsɛe Abdullah bin Abbas, tie, Izaa sa'alta fas, fas'alillah, Izaa sa'alta Fas'alillah, ɔse sɛ akɔba se wopɛse wo nsa biribi mfre obi nkyɛn a, ɛndeɛ sre fre Otumfoɔ Twedeampɔ Nyankopɔn Allah subhaanahu wa ta'ala no nko ara ne nkyɛn. Sɛ wopɛ biribi a, wohia biribi a, ɛndeɛ mɛnkɔ sre mfre abɔdeɛ bi nkyɛn. Abɔdeɛ, yɛpaa kyerɛ adeɛ bi a abɔdeɛ ntumi nyɛ mma wo. Soro aheman, bɔnsa ntumi mma wo Aljanna. Pastor bia nni hɔ a ɔbɛka sɛ me mmɛbɔ mpaeɛ ama wo na woakɔ Aljanna. Malam bia nni hɔ a ɔbɛka sɛ me mmɛtumi abɔ mpaeɛ ama wo na woakɔ Aljanna. Wɔno koro a wate hɔ no, anyɛ bia wanyɛ Aljanna no bi akɔ. Wɔnim sɛ ɔbɛkɔ heaven. Adeɛ ɛbɛma woakɔ heaven ne sɛ, nhyehyɛeɛ a ɛwɔ Qur'aan mu Nhyehyɛe a ɛwɔ Bible mu deɛ Nyankopɔn sɛ yɛn di so, deɛ Nyankopɔn sɛ yɛn twe yɛn ho mfiri ho no, ɛne na sɛ wotumi di so na wodi mmaransɛm no de yɛ adwuma, na afei nso wobrɛ wo ho firi bɔne a Otumfoɔ Twedeampɔ Nyankopɔn sɛ yɛn twe yɛn ho mfiri ho no, ɛno na ɛbɛma wɔ Aljanna, ɛno na ɛbɛma daa nkwa ɛwɔ Bible mu anasɛ daa nkwa ɛwɔ Qur'an mu. Na mmom nyɛ deɛ Pastor bɛka sɛ me me mpaebɔ a mabɔ ama mo no mo nyinaa prɛko pɛ wɔakɔ Aljanna. Ɛnde akɔmhyefɔ no deɛ yɛnka sɛn? Nka obi anyɛ Salah, nka kɔmhyɛni mpaeɛ a ɔbɔ no yɛn nyinaa yɛbɛkɔ Heaven. Yesu mpaeɛ a nka ɔbɔ no, nka da biara wammɔ mpaeɛ a, ɛndeɛ nka Heaven prɛko pɛ ɔbɛkɔ. Matthew chapter 12 verse 36 Nsɛm bɛn na Yesu ka wɔ hɔ no mu? Ɔse nsɛnhunu bi a ɔbɛka akyerɛ wo nua biara no, nkɔsɛsɛm bi a ɔbɛka akyerɛ wo nua biara no, Nyankopɔn bɛbu wo atɛn de akɔ ama atemmu ada.

Yɛn nso frɛ no aberɛ biara sɛ yɛpɛ mmoa bi a, ɛwɔ sɛ Nyankopɔn nko ara na yɛhwehwɛ mmoa no mfiri. Mma yɛnkɔ nkɔhwehwɛ yɛn ankasa mma yɛnkɔ obi nkyɛn na ɔmmɔ mpaeɛ mma wo. Atiefoɔ montie me yie, wobɛtumi aka akyerɛ wo pastor sɛ, Pastor mehia mpaebɔ. Hataa ma sɛ ɛnyɛ pastor koraa mpo a, members no wobɛtumi aka sɛ mehia mpaebɔ afiri obiara nkyɛn. Wɔbɛtumi aka akyerɛ Mallam sɛ, Mallam, mehia mpaebɔ. Nyɛ Mallam nko ara, almajirifo, metaa kyerɛ wɔn a wɔsua Qur'aan, wɔsua adeɛ no, sɛ biribi hia wɔn a, wɔbɛtumi ayi wɔn asetra sɛ, mehia mpaebɔ, obibiara mmɔ mpaeɛ mma me, ɛwɔ m'apɔmuden mu, ɛwɔ me sikasam mu, ɛwɔ m'asetra mu, ɛwɔ m'awaresɛm mu. Ɛne deɛ, ɛmmra no ɛmmra. But see, wɔn asetena mu bɛkɔ yie wɔ asase so ara ne da ɔkɔm ba atɛmmoa da de fa heaven ho na sɛ Nyankopɔn anyɛ amma wo abɔdeɛ biara ntumi nyɛ mma wo wɔ asase so ne da ɔkɔm ba atɛmmoa da ɛnti saa adeɛ no ɛwɔ sɛ wonya fa ma ɔtomfoɔ twɛdeɛ ampɔ Nyankopɔn nko ara saa deɛ sradeɛ no Nyankopɔn na sɛ ɔde tu n'anim a wɔn na ase ho kwan